Калав ӗнтӗ ҫав Кирилл йысна каласа панӑ тӑрӑх ӗнтӗ ҫав вӑр ҫывӑхӗнчи пурнӑҫа унта тата анне. Анне ӗнтӗ ман халӗ пӗр вӑрҫа ачасем тетпӗр пек анне ҫирӗм тӑххӑрмӗш ҫулта юлан та пин тӑтӑшӗ ҫирӗм тӑххӑрмӗш ҫулта ӗнтӗ вӗсем ачасем пулнӑ. Но паллах вӑрҫӑ нушине тертне курнӑ. Ӗнтӗ вӗсем Пӗтӗм нушана ӗнтӗ вӗсем те ун чухне хӗрсене те окопсем чавма илсе кайнӑ сӑр тӑрӑхнелле ӗнтӗ. Вӗсем вӑрмана ҫӳренӗ, вӑрмана кайнӑ, торфка лартма илсе кайнӑ. Пур ҫӗрте нуши-терчи пӗтӗмпех хӗрамсене тиеннӗ. Хӗрамсем ҫине тиме ачисем ҫине. Вот анне каласа пан тӑрӑх, вот кукамайӗ пирки, асанне пирки, вӗсен вӑхӑчӗ пирки хӑйсен ачалӑхне ҫав самантсем, пулнӑ самантсем ӗнтӗ чӑн пурнӑҫран илнӗ эп ӗнтӗ. Ачапча ӗнтӗ ӑна кукалайман ҫырӑн чухне виҫӗ те пулнӑ-ши, вӑтӑра ҫитмен чухне ӗнтӗ ӗнтӗ ҫаплах пулнӑ ӗнтӗ. Эпир вӑрҫӑра пулман тейӗпӗр, вӑрҫӑра пулман, вӑрҫа курман. Анчах та ҫав калавсем тӑрӑх ӗнтӗ ачасен нуши-тертне туйнӑ пулмалла, ҫырас килет-ҫке. Тата вара ӗнтӗ шӑпах ҫак ачасен пурнӑҫне туйса илсе ҫан пек ҫуралчӗ пулмалла. Кӑрахпа ӗнтӗ вара ӗнтӗ университетран вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн эп Георгий Ростовран ыйтнӑччӗ. чӑвашла писателӗн чухне вӑл тӑванла журналта ӗҫлетчӗ мала Юрий Васильевич тет вот эпир ҫамрӑк тетпӗр вӑрҫӑ пирки ҫырас килет вот ҫыратпӑр панӑ ҫеҫ ҫамрӑк авторсем ирӗк пурри пирӗн юрать-ши вара ҫаплах каларӗ енчен те эс вӑрҫӑ философине автор вӑрҫӑ философине пӑсмасть тӗрӗс уҫса парать пулсан терӗ ма юрамасть терӗ чӑнах та витька вӑл илемлӗ Каялла вӑл чунпа туйса ҫуракан япала. Чунпа чылай чухне, тен, паллах ӗнтӗ, унта ӗнтӗ сюжетне тӑватӑн, пӗртен сыплаштарса пыратӑн. Кала вӑл интереслӗ пулмалла, сыпӑксем, татӑксем пулмалла, ӗҫ-пуҫ пулмалла тесен те. Вот вара чӑнах та ҫав аслисем калса панӑ, пӗри каласа панӑ тӑрӑх, тепри каласа панӑ тӑрӑх, вот унтан пӗр самант, кунтан пӗр самант тесен те хам куҫпа вӑрҫӑвӑнче ача пурнӑҫӗ тухса тӑчӗ. Вот хам ҫын пек пулнӑ пулсан, хам вӑхӑтра пулсан, мӗнлерех. Ман тата ӑнта пыр ӗнтӗ ача харҫлап темлерех ҫуралчӗ вӗсем, тата пырман вӑрҫӑвӑнче. Ҫав хам ҫамрӑк чухне вӑрҫӑвӑнче ҫырнӑ, вӑрҫӑ пирки ҫырнӑ калавсем ӗнтӗ. Ытарах паллах ӗнтӗ хӗрамсем пирки, ӗнтӗ тылри пирки ӗнтӗ. Вот. Каярахпа вара вот астӑвап, ятне астмасть, Нелли Петровский ӗнтӗ, ну, аннесем каласа паратчӗҫ ун чухне ӗнтӗ, хӑйсем пӗр-пӗринпе пуҫтарӑнсан, ӗҫ тӑватчӗҫ хӗрарӑмсем, асальне пултаратчӗҫ. Вот, и ҫав вӑхӑтсем, йывӑрлӑхсем асальнех пулнах. Тата унсӑр пуҫне эпир пит шкулта вӗреннӗ чухне, вӗренме пуҫланӑран та ҫутӑ ҫукчӗ. Ну, эпир мӗнпе хӑйӑпах, хӑйӑв ҫутӑ пек вӗренмен, ну, хунарсем пурччӗ. хунарсем, краҫҫын ламписем. Вара ҫав улттӑмӗш ҫиччӗмӗш классенчех пулӗ пин хӗрамсем вӑл вӑтра питӗ вулама юратӗҫ. Хӗрамсем пекки пирӗн ӗнтӗ. Аннесем. Вара вӗсем перехирште Ольга аппа пурччӗ. Миша тете вӗсем патне ытларах пуҫтарнӑччӗ. Вӗсем патне пуҫтарнаҫҫӗ те ӗнтӗ. Кам ҫӑмарлать-и, кам ҫыхать, тем тӑвать. Теприсем ытларах вара мана шкул ачине чӗнеҫҫӗ те вулаттараҫҫӗ. Шӑпах тухнӑччӗ ӗмӗр сакки сарлака Мраньккан. Эп ӗнтӗ чӑнах та вулама юратнӑ, вулама юратнӑ. Вот калӑпӑр, шкула кайиччен эп шкул библиотекинче кӗнекесене пӗтӗмпех каласа бертӗм. Шкул вӑтам шкул пӗтериччен эп шкул ял библиотекинче вуласа тухнӑччӗ. Вуланӑ, лайӑх вуланӑ ӗнтӗ. Вара чӗнетчӗҫ. Хӗрарӑмсем ӗҫлеҫҫӗ, эп вулап ҫунатӑр, ялан ҫунатӑр. Вулап, вулап, вулап. Ӗнтӗ куҫ тайӑлнать ӗнтӗ, ман ҫывӑрас та килет пуль. А вӗсем питӗ интереслӗ тет. Туртатчӗ вӗсене, туртнӑ-мӗн тунӑ. Ӗнтӗ хӑш-пӗр самантсене тени ӑнланман та, шкул ачийӗн та сӑпайларах, сӑпайлах мар самантсем те пулнӑ. Вара вун пӗрччен ҫапла ларать. Атине канашлас. Юрӗ, Шеруш каса ҫырла тетчӗҫ ӗнтӗ. Юрать ку паянлӑха ӗнтӗ каян, ун тӑван, ун кайран ыран тенӗ чух тепӗр кун каллех тӑтӑшах ҫын пек чӗнсе, вот мана вӗсем пулаттарчӗҫ. Хастӑват та лайӑх пулнӑ. Уншӑн тесен пӗринчен усӑллӑ, интереслӗ, ҫав пурнӑҫа ӑнланни те, истори саманчӗсене ӑнланни те пуль. Бранька вот ҫан чухне ман асра кӗрсе юлчӗ. А чылай поэтсем Чухне ҫав Ҫеҫпӗл Мишшин юбилейне паллӑ чухне пурте кам кӑна ҫукчӗ ӗнтӗ. Ун чухне та вырӑс поэтсем, вырӑс писательсем килнӗччӗ Мускавран. Эп ҫав чухне Виктор Букованди куртӑм. Вӑл паллех коллег вӑрҫа хутшӑннӑ. Вӑл хӑра-хурасӑр таврӑнчӗ вӑрҫӑран ӗнтӗ. Ӗнтӗ сӑмах параҫҫӗ, сӑмах пачӗҫ, вӑл тухса калаҫҫӗ сарси хулӑм, питӗ лайӑх калаҫать. Вара ӗнтӗ ҫавӑн хыҫҫӑн кам, кам-ши вӑл Виктор Боков? учӑкламанччӗ. Вара кӗнексем ӗнтӗ аттерене тытӑнчӗ. Тупса кил-ха. Тупса килсе вара ун сӑввисене, паллах, ун вӑрҫӑ поэзийӗ ӗнтӗ, ҫав тери хӑватлӑ, вӑйлӑ. Вӑрҫӑ витӗр тухнӑ ҫын ӳт куҫпа курса эп шухӑшлама пулар. Вот ведь чӑн-чӑн вӑрҫӑ паттӑрӗ.